iya laban agi dalam kandang iya mindah kin kitu ke agi besekat jadi kitai agi apin ulih begempuru ba rumah siti siti endur baka ngelama tu. Alai puji Tuhan iya aram kitai sebedau kitai berengkah kitai dulu datai ngagai Tuhan. Allah Taala Apai kami ti di serega Tuhan ti kami sembah dalam nama Jesus Kristus anak Allah, Apai Surga, malam tu kami beterima kasih ngagai Nuan ke awak tu online kami. Jadi kami mega besampi minta Nuan Tuhan pelawa bala kami ke aba bandar ditu, bala ke derumah-rumah panjai, bala ke aba kem-kem aaa endur sida iya kereja, bala ke jauh di menua bukai. Tuhan ke ulih. Nerima online tu dalam gempuru jaku Iban lemai tu. Roh Kudus sertai mih iya semua kami. Roh Kudus berekat mih ari nembiak mit datai ke besai tuai laban kami ulih betunggung diri sebilik begulai sejalai dalam nama Nuan malam tu. Tuhan awakka kuasa Nuan Tuhan. Diayan ke nuan di tengah-tengah kami. Iya ke sakit digerai ka. Oh iya ke uhh lemi dikering ka. Oh enti bisi di entara kami benung uhh bejalai iya dalam bilun dalam uhh kereta oh dalam uhh nama aja bansa transport ti kena iya nuan mega nyeretai sida Tuhan. Sida ulih datai ba destinasi sida iya enggau selamat. Iring ibun jaga lindung semua kami apai. Dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus kami udah besampi. Amen. Jadi puji Tuhan ya tajuk kitai ya malam tu ianya anang miss Kristus maya Krismas tu. Ya baka selama nya semak hari Krismas aku meri selamat hari Krismas. Ya Merry Christmas ngagai semua kitai ya dalam gempuru Iban ya ngagai semua jemaat ha, BMLEC Limbang. Ba semua gerija bukai iya ke bisi online baka ke malam tu. Merry Christmas. Jadi uh, baka ke uh, di uh, karap ke kitai ya tema atau ke theme ya don't miss Christ this Christmas. Munyi lagu James Reeves ti munyi. Alai anang miss Kristus maya Krismas tu. Ya, nyadi Injil atauka bacha kitai diambi ari Luke. Pasal dua ayat satu ngagai tujuh. Lebuh maya nya, ya, Raja Besai Augustus meri atur ngasuh semua orang di serata dunya ngerijista nama diri. Lalu keterubah iya pengawa ngitung tubuh dikereja, pengawa tu dikereja lebuh Korinius nyadi gubernur menua Siria. Semua orang lalu mansang ngagai nengeri sida empu ngerijista nama diri. Josep mega bejalai ari nengeri Nasaret di menua Galili ngagai menua Judea, ngagai nengeri David ti dikumbai. Betlehem. Laban iya ari peturun David, iya mansang ngerejista nama diri sama enggau Maria ti betunang enggau iya ti benung betubuh bisi. Lebuh seduai iya di Betlehem, Maria pun nyau chukup bulan alai beranak. Iya lalu ngadaka anak tuai iya medung anak mit nya ngena kain lalu ngelengkaka dalam iya dalam dulang laban sida Nadai endur dalam rumah numpang. Aram kitai besampi. Tuhan, kami muji Nuan, jaku Nuan udah dibacha kami, seretai kami ngena kuasa Roh Kudus Nuan awakka Nuan ulih muka pintu ati kami awak kami mereti nama tuju Nuan Tuhan di dalam Nuan ke nuliska Jaku tu eh dalam Lukas tauka Saint Luke bagi dua ayat satu datai ke tujuh. Terima kasih Apai dalam nama Tuhan Jesus. Amen. Jadi pengada Jesus tu Iya dirami kitai di seluruh dunya. Jadi ukai semina berami kitai nyambut hari Christmas. Tang dalam kitai berami siti pesan jaku Tuhan ngagai semua kitai. Iya nya kitai ngingatka pengada Tuhan Jesus ke dua ribu taun ke udah nya mai siti reti ngagai setiap utai ke idup di dalam dunya tu nyengkaum nuan enggau aku. Nyadi aya tujuh iya siti ayat ke eh deka di iya pelajar kitai deka di perening kitai enggau silik agi ari semua ayat ke laban aba ayat tujuh tu siti eh ayat ke Iya mai a signifikan tauka siti ayat ke mai siti aaa kesan eh mai siti aaa utai ke diasai ke kitai ya lebuh kitai ngidup kediri. Ya iya bisi impak iya, iya bisi aaa Utai ke patut diperatika kitai lalu uji kitai macha. Iya lalu ngadaka anak tuai iya medung anak mit nya ngena kain lalu ngalika iya dalam dulang laban sida nadai endur dalam rumah numpang. Amat menyadi baka kemaya tu. Suah kitai ngasaika ati kitai nadai kusung ya untuk Tuhan. Ati kitai nadai puang untuk nerima Tuhan. Ati kitai nadai pengingin sekali ya deka nerima Tuhan. Tak lebuh maya Christmas tu kitai Iya patut ngingatka pendiau diri empu. Ya kitai meda ditu orang ke pemadu rugi iya lebuh nyambut Krismas tiap-tiap taun. Iya nya orang ke nyaga a rumah tumpang tu. Ya hotel tu a ti kemaya hari tu. Tang kelia nadai util sida iya rumah numpang. Ya nyadi rumah numpang nya laban kelalu mayuh orang, sida iya kelalu sibuk, bisnes kelalu manah. Ya baka maya hari tu kitai sibuk bisnes, sibuk bedagang, sibuk kitai ya ngereja pengawa dalam dunya tu sampai kitai nadai kusung untuk Tuhan. Ya nyentuk hari minggu pun kitai gawa. Nya nadai awak endur kitai diau. Nyadi tu mih arti pengidup ti patut diperunding kitai sehari tu. Serabau pengada Jesus, kala dalam dunya tu ti kitai meda, Iya ditagaka Tuhan ti kitai meda dia, iya mai berita manah ngagai seluruh dunya ti kitai meda iya ba ayat aki terubah nya. Iya kitai meda. Iya patut mai iya berita badas. Iya iya damai sejahtera. Ha, ku jaku iya bansa bukai. Iya kitai meda. Nya alai pemakai rumah bilik iya uh, utai ti kena kitai belantang ati semua utai tu kadang-kadang uh, Ngembi kitai nadai peluang, iya nadai awak, nadai masa munyi ku jaku eh bala anak kitai eh tiada masa bah pak iya untuk pegi ke gereja. Jadi tu utai ke eh enda eh betul di dalam pengidup kitai. Ke nama kebuah laban lebuh Jesus diada ka ke dalam dunya tu iya ditaga ka Allah Taala mai perintah manah. Iya mai iya pengaga enggau pemai iya. Tang nya enda sampai dalam ruang bilik kitai ya mayuh ruang bilik ti nyabak mayuh ruang bilik ti ya sinu ya mayuh ruang bilik ti tadi ya agi tusah payah agi dituntung penusah nama kebuah. Nya kadang-kadang kitai ngumbai Tuhan tu nadai. Tang ukai Tuhan ke nadai laban kitai lalu enda iya beratika pengidup nya penting laban lebuh Jesus ada ya iya mai berita manah. Jadi lebuh Jesus nya diada ke kitai dalam muka kitai muka ati kitai Ya ke jaku Tuhan muka ati kitai ke Tuhan muka rumah kitai ya endur Tuhan ya muka ati kitai ya laban ya madah eh, Tuhan nya meh eh, penampak ya ngagai pengidup kitai ya ti penampak bisi ya nadai agi pemetang bekenya mega ya pendiau kitai menyadi nya lai orang ke miss Tuhan lebu ngintu hari Christmas eh nya orang ke nadai masa. Ya baka sida ke ba rumah numpang tu nadai bilik puang. Nadai endur Jesus masuk. Nadai endur Jesus ada. Nyentuk ke iya digali ke ba dulang chapi di luar ya rumah. Enti sida iya nemu Jesus ke dalam kandung Maria nya, iya baka sida bala gembala tauka bala penyaga bedus ti iya dipadahka melekat iya bisi iya juru selamat kita, iya raja orang Judah deka ada titihka bintang tu. Ku nemu meh sida iya. Iya jalai menyadi ti dikerinduka aku iya lebuh Roh Tuhan mansa pengidup kitai. Iya lebuh bisi orang mai kitai iya ngiga Tuhan lebuh bisi injil iya mansa menua kitai dibai bala pastor dibai bala penginjil ooh anang enda kitai muka rumah kitai menyadi. Iya ningaka utai ke berita manah ke dibai sida iya. Iya laban nya siti ari reti Krismas ngagai semua kitai. Iya, enggai ke kitai tadi taun datai taun kitai ngintu Krismas tang kitai ngintu Krismas tadi kitai lebu. Iya laban pendiau pengidup kitai. Jauh ari ngusung kediri iya meri peluang meri ruang meri bilik iya alai Tuhan tama iya ngagai pengidup kitai. Iya baya ke bisnes kitai ekonomi kitai. Kitai enda ngandalka nasin iya kitai ngandalka Tuhan ti berekat ke kitai. Iya kitai nyamai. Lebuh kitai bepagai ba Tuhan, kitai bisi pengering ti meruan laban Tuhan nya di atas semua utai. Nyadi ti kerinduka Tuhan ya iya ti kedua mega ya orang ti rugi nyambut maya Christmas tu iya nya Raja Herod. Ya pendiau kitai mega enda mimit baka Raja Herod tu. Iya nama reti Raja Herod ditu? Iya Raja Herod tu tadi ngaga siti perintah semua orang ki berumur dua tahun udah ngeregister tadi deka dibunuh magang laban lebuh iya ngasai ke diri ditipu bala eh, penjaga bedus iya nya orang ahli bintang ki ya orang ki Nemu pasal bintang tadi enda pulai nengah jalai ti disuh iya. Sida enda madah ke iya laban sida nemu nya. Aku melikat Tuhan ngatur sida iya dalam mimpi dalam genera sida iya anang pulai ngagai Herod. Laban niat Herod ukai niat ke manah. Iya deka munuh semua nembiak ke ada. Iya nyentukka Josep enggau Maria. Iya diasuh a a melekat pulai diasuh Tuhan pulai nengah jalai bukai begoi guai pulai iya ngagai menua asal sida iya iya rari ngagai menua bukai iya awakka sida iya enda dikena a a pansik. Tau keda digiga orang. Jadi diau ba menua bukai iya sampai ke pengawa ti bebunuhka orang nya dua di baruh dua dua taun ke atas ke baruh dibunuh megang bala anak mit. Iya nya kitai meda iya Herod ukai ka ngiga datai nyembah. Tang Herod deka ngeregister awakka nemu. Iya berapa iku dibiak ke ada tadi ti baruh umur dua taun ja deka dibunuh iya. Nya siti. Nyadi Herod lebu laban iya enda nerima Tuhan. Iya lebu laban iya enda nerima ya laban iya sumbung ya iya deka nyadika raja ya siku aja. Iya raja. Ai kitai mega selalu nyadi raja diri empu. Ya kitai enggai mending ke jaku orang, kitai enggai arap ke ya utai bukai tadi ulih nulung kitai laban kitai mikir kediri nemu kitai pandai, kitai landik, kitai bisi sekula tinggi, kitai bisi uh, pengaya reta tengkira. Jadi enda bibit mega orang baka tu uh, enda ulih nerima Tuhan jadi. Nyalai ka ke keni ya kedudukan kitai Iya raja bisi dikira iya beposisi tinggi dalam masyarakat. Kitai mega patut nerima Tuhan sebagai Tuhan enggau Juruselamat kitai. Iya laban berita manah ti dibai pengadah Jesus iya nya damai sejahtera, iya sukacita kaki ari serega. Nyelai menyadi ti dikerinduka Tuhan. Nebak Matiu pasal dua ayat tiga madahka. Lebuh Raja Herod ninga berita tu, ya, iya meri perintah, ya, jadi ngeregister. Jadi utai tu menyadi bukai tai ke badas, ya, Herod mega, ya, baka raja bukai iya enggai diambi eh, raja laban raja eh, iya ke ada tu dikumbai raja orang orang Jews. Iya dikumbai raja. Ka ngagai semua mensia, kombai raja menua serega. Nya alai Raja Herod ninga tu enggai be iya laban iya nanggika bisi raja bukai iya deka ngambi tempat iya. Tang ukai mega nya. Ka raja tu iya nya raja menua serega, raja tu raja ke ba atas semua raja di dunya tu. Nya alai raja tu mega ti bekuasa atas semua utai. Iya ke dikebisi kitai, utai ke pun dikebisi kitai, mega di dalam ja, jari Raja, iya nya Perintah Serega. Ya. Amin. Nya alai uh, kitai mega ya anang miss ya ngelalu ke Jesus ke dalam ruang bilik kita maya Christmas tu. Ya, ada mih sereti iya kitai muka ati kitai ya ngingat ke penatai Tuhan tu endur kitai besampi. Ya Tuhan kelama tu aku udah saru, aku udah ya enda berunding ke pengidup ha? ti udah dijanji ke Tuhan. Ya laban Tuhan deka beri kitai pengidup ki beruan. Ya, jadi iya ki ketiga tadi. Orang ki mis ha? Pengawa tu mega iya nya orang ti landik landik iya. Kitai meda ditu ba Luk dua ayat sepuluh tadi tang ku malaikat nya bejaku ngagai sida ngagai bala penyaga bedus nya anang takut. Laban aku mai ngagai kita berita manah ti ngasuh ati semua mensia gaga. Ya jadi rambau hari Christmas tu. Ya ukai kita menda berami ya tang kita ngingat ka janji Tuhan ti ka mai nengah pengada Jesus nya pengaga. Ya di dalam Tuhan. Ya gaga kita di dalam Tuhan. Taja ke dibai Tuhan pemaik ya kitai meda. Awak kitai ulih bebaik enggau Tuhan dengah ke Jesus Kristus ke ada dalam penghidup kitai. Ya, kitai nerima Jesus jadi ke Tuhan ke juru selamat kitai. Ngelepas ke kitai ya hari roh-roh ti deka nguasa kitai iya roh-roh jai roh-roh ti ngemula ke kitai ena mimit mega bansa kitai menyadi lebih agi kitai ban iya suah dikemula ka roh-roh ti iya disembah kitai iya gawa babi iya gawa babi besai agi iya babi sepa iya kinya mega manuk iya manuk ke besai agi iya manuk aaa sabung manuk labang iya manuk kelabu iya nitihka minta Iya roh-roh ke dipudas kitai nya. Nya alai, lebuh kitai nerima Jesus ke dalam pengidup kitai, semua utai nya iya laban kitai tu tiris pantis Adam enggau Hawa. Semina Jesus ke dikirum ngapai ari serega nyin. Allah Taala ke di surga din ngirum ke Jesus nya anak tunggal iya ati kitai meda ya baka ba John tiga ayat enam belas ya laban ketegal pemesai pengerindu Allah Taala ke dunya tu. ke kitai. Iya ngirum ke Anak Tunggal iya. Iya empu meh nurun ngah nya. Awak ka Jesus tu nyadi mensia, a Jesus lalu dikumbai Immanuel, iya Allah Taala enggau kitai. Iya Allah Taala tu, Allah Taala ti berati kitai. Iya berundingka kitai rencana Tuhan, pelan Tuhan enda kala berubah. Iya ngamatka jaku Iya ke udah disebut Iya ba Kebun Eden ti seduai makai buah ti eh, di tagang tu, di tengah-tengah Kebun Eden tu tauka Taman Eden di Kebun Eden tu seduai deka mati. Seduai enda mati secara fizikal. Secara fisik seduai enda mati iya tang seduai iya tadi iya lalu nemu aaa utai ti aaa nemu malu iya mata seduai lalu chelak iya meda pemendar lalu duai iya malu rari ari kebun dindin iya rari ari Tuhan tang taja pun seduai rari ari Tuhan Tuhan enda ngasuh seduai iya mati taja pun ukum dosa nitihka atur. Bup Kudus enggau Jaku Tuhan iya nya pemanti. Tang laban nya udah disebut iya ngagai bala mensia enti kitai bedosa kitai deka duduk pemanti. Ya. Adam enggau Hawa enda manti ketegal pengasih anugerah Tuhan. Eh tegal besai pengerindu Tuhan. Iya nya alai maya Krismas tu kitai ngingatka pengerindu Tuhan ke chukup besai diturunka ngagai dunya tu. Nengahka Jesus Kristus ti ada ari dara bungas iya nya Maria. Iya awakka iya nyadi mensia seratus peratus tang iya mega Tuhan seratus peratus. Ni enda baka nya laban kandung Maria nya utai ke dalam kandung Maria nya ulih kuasa Roh Kudus. Iya ulih kuasa Roh Tuchi, ulih kuasa Tuhan empu. Iya lebuh melekat Gabriel ke bejaku enggau Maria. Nyadi ari utai nya, nyadi meh peneka Tuhan dalam indu ti kumbai beberekat. Kai lebuh iya ngadaka Anak nya, kai kitai deka bulih penebus. Keni ke nembus kitai laban mensia ti ada nya tadi? Mensia nya meh. Ti ka diukum mati ukai Adam seduai Hawa. Iya mensia ti pansut ari kandung iya ari Marian tadi nya ke diregang. Ya, Barnabas ke bedosa diturunka. Adam seduai Hawa ke bedosa diturunka ari regang. Jesus diregang nyadika ganti meli kitai nyili kitai enggau nyawa iya empu. Iya ngena kuasa genselan. Darah Tuhan empu ti ensabur ari tubuh iya. Nyentuk ke iya madah, udah tembu. Reti iya pengawa Tuhan ti atas serega nya. Iya madah kediri udah tembu. Nadai siti utai ti besangkut paut enggau pengidup kitai mensia apin. Ditanggung Tuhan ya lebuh iya udah mati atas kayu rega. Ya. Amin. Nyadi puji Tuhan. Ya anang kitai lebu nyadi. Nyadi kumpulan ke tiga ti madu lebu tadi orang ti ha baka ki Saleh, iya orang ti baka ki Holly, iya baka ki Kudus. Orang ti turun iki sembiang, orang ti ngajar jaku Tuhan, orang ti nyadi imam, iya ti kitai meda uhh ba uhh Matthew pasal dua ayat empat. Iya lalu ngempuru ke semua tuai imam enggau sida pengajar adat lalu nanya ngagai sida endur alai Kristus ada. Ya, pengajar adat tu nemu jaku Tuhan. Ya, tang sida iya enda ngelaluka pengada Jesus. Sebaka enggau Raja Herod, sida iya mega bisi rencana ke jai. Sida iya nemu jaku Tuhan, nemu adat Taurat, nemu uh, utai ke udah dituliska di dalam Scripture temu sida iya magang bala imam, bala pengajar adat, tang bala gembala, bala orang ke nyaga bedus iya ti benung di padang din, di tanah din iya ke begau malam nitihka bintang nya. Lalu meda Jesus ada, lalu disembah sida iya enggau kemenyan enggau mur. Kitai meda rega kemenyan, mur siti minyak ke pemadu mar. Ya, reti enggau reta tu kira kitai enggau utai ke paling badas ke bisi kitai. Kitai nyembah, kitai muji, kitai ngelaluka. Tuhan kitai Jesus Kristus. Nya alai tiga kempulan orang ke rugi ya kitai ke nadai kusung, nadai bilik untuk Tuhan, nadai peluang, nadai ati enda tebuka runding untuk Tuhan, nadai kusung ah, penghidup kitai untuk Tuhan. Kitai lebu kitai ngintu Krismas menyadi. Kepulai ti kedua, orang ti baka Raja Herod. Iya enda nerima iya pengada Jesus ke dalam dunya tu laban iya nyadi raja. Kitai enggai orang bukai nyadika raja pengidup kitai. Kitai ka berajaga kediri. Ya kitai sumbung laban kitai pandai, kitai tinggi pelajar. Ya kitai enggai dikuasa orang bukai. Tang Tuhan Deka kitai tadi dikuasa ulih Roh Iya. Iya, Roh Tuhan deka diau dalam kitai. Iya kini tunga pejalai kitai nama pengawa kitai kitai dipimpin ulih Roh Kudus Tuhan. Awakka peneka Tuhan ke nyadi dalam pengidup kitai. Kumpulan ti ketiga iya nya bala imam orang ti gamal agi soleh iya orang ti gamal agi pemadu rohani gamal agi madu kudus madu tuchi iya ambis taurat dipelajar ka skulah tinggi tulah telu gia tinggi iya sida nusui jaku Tuhan iya tang sida iya lebuh sida iya Iya meda orang ti garing-garing iya di tengah jalai telih udah dirumpak iya sida iya ngelaungka iya semina uh, the good samaritan ya orang ari Samaria beri tulung ke orang ke udah dirumpak orang orang kena nemu Tuhan Ye orang kena berajarka Injil nulung orang pia orang tusah. Tah kini ke bala ke udah pulai ari gereja, udah pulai ari synagogue, udah pulai sembiang nadai nulung orang, nadai pengasih. Nya alai nya patut dikingat kitai sehari tu lebuh kitai ngerami Krismas. Nya awak endur kitai ngingatka kitai bisi mesti bisi pengasih. Nya laban Tuhan kitai penuh enggau pengasih enggau pengerindu ke kitai. Nya meh kebuah Jesus ada. Ya, awak ke kitai tadi muka ati kitai untuk Tuhan. Anang baka tukang numpang rumah nya nadai bilik khusus. Nya mega ah, kitai anang baka Raja Herod bisi rencana ke jai di dalam pengidup iya. Iya enda nerima Tuhan. Laban iya sumbung, iya ngaika raja bukai nguasa pengidup iya, nguasa perintah. Uh, iya ngaika iya enda merintah. Nya mega kitai ngai enda merintah pendiau diri empu, ngai enda bekuasa dalam pengidup diri empu. Ya, jadi anang bansa nya. Nya mega kitai anang kitai ya. Sembiang Ka laban kitai ka dipeda orang. Anang kitai nginjil laban kitai ka dipeda orang. Anang kitai tadi ya belajar ke injil laban kitai ka ya dikumbai orang oh, pangkat tu pangkat nya. Ukai pia. Ya. Kitai mesti praktis ke utai ke di uh, uh, berita ke kitai. Jadi Tuhan nya penuh enggau pengasih. Tuhan nya penuh enggau pengerindu. Iya lebuh kitai meda orang perlu ditulung, tulung meh sida iya. Kasih meh ke sida iya. Sinu meh ke sida iya. Baka The Good Samaritan. Puji Tuhan. Arap kitai besampi. Tuhan, kami muji Nuan ke jaku Nuan malam tu ke udah dipelajar kami serabau enggau hari Krismas. Awakka hari Krismas tu endur kami ngingatka pengada Nuan Tuhan. ti mai berita manah ngagai seluruh dunya mai pengaga enggau pemain. Meri ati kami Tuhan ulih belajar ari tiga kumpulan orang ti enda nerima nuan Tuhan, ti bisi rencana jai dalam ati, ti nulak nuan, ti nulak Kristus. Nyelai Tuhan anang meri kami baka siku ari sida nya. Meri kami nyadi orang ke baka tanah ke ambi. Endur jaku nuan labuh. Awak keleka jaku nya tumbuh sereta bebuah lebat dalam pengidup kami. Kenya mega Tuhan meri kami Roh Kudus ke ngelebika ati kami, Roh Kudus ke nguasa ati kami tauka ukai kami ke idup tang kami orang ke udah Diadaka baru di dalam pengasih nuan Tuhan. Oh ti bisi roh-roh ke ari roh keterunan, roh sumpah, iya roh-roh antu, roh-roh kuasa jai ke udah nyadi buyu ruang bilik ti udah nyadi buyu keterunan kami, ke udah nyadi sumpah dalam keterunan kami. Kami mutus, kami. Muka kami matah ke semua te nya di dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus. Awak ke rambau maya Krismas tu ukai semina kami berambi tang kami rega kami bulih pemaik kari nuan Tuhan laban kami muka ati kami. Terima kasih Apai. Di dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus kami udah besampi. Amin. Merry Christmas ya Tuhan berkat Hallelujah God bless you Amen.